брат саклап отырасыңмы ошый инде пожалуйста тынычлап кына фәрит абый сезнең белән инде танышып киттек әйме әйе безнең язучыга гына әле сез таныш түгел фәрит абый э, леногорский районында үзенең ат фермасы бар хәзерге вакытта сезнең ничә баш ат 500 чамасы 500 чамасы сез инде менә атлар белән ничә ел шөгыльләнәсез ни өчен атларны сайладыгыз 2013 самый тиге 40 ел булдымы менә шул 13 елдан башлаган идек Ни өчен атларны сайладыгыз? Ат ул татарның бит инде менә йөрәгендә утыра торган татар атсыз бит инде канатсыз юк кайтмыйлар бит. Элек бит ат һәрбер авылда, һәрбер гаиләдә, һәрбер нәселдә булганнар. Һәр авыл безнең атсыз калды. Менә шул авылга, үзебезнең авылга кайтарга кирәк атны. Менә шуның белән шөгыльләнәбез без. Менә атларыбыз менә бит, карагыз әле. Менә Яңгыр, син яхшы кеше. Ренат, син яхшы кеше. Яңгыр, яңгыр китерәсең безгә. Менә беренче яңгыр монда. Яңгыр да яумый. Җирләр, үләннәр кибеп корып бетте. Рәхәт бит карап торырга. Үз көенә
Сезнең атларыгыз безнең татар аты име? Менә татар аты.
Әй, татар аты. Татар аты безнең менә шушы э, таулы якларда, Урал итәкләрендәге соңгы атларыбыз шушында булып, менә без аны тарихи урыннарына кайтарабыз. Кайтарабыз да таратабыз. Җәйлесен, таралсын, бөтен районнарда, Татарстанда булсын. Шуны җиткерәсе, шуны онытмаска, үзебезнең киләчәк буыннарга җиткергә иде, агнатырга иде дип. Атсыз ана гына булмый. Атларыбыз монда бетте, сугышына китте дә кайтмадылар алар. Ә халык инде коммунизм, социализм төзибез дигәннәрдә инде шагман, ышанган, безнең татар халык ышанычлы, и, и ышанырга да ярата, ышанычлы да менә алар әкрен генә үз көенә йөриләр, кайтып киләләр. Менә менә шуның аркасында уйлаучы булмагандыр. Саклыйк әле, апкайтыйк әле, калдырыйк әле дип. Менә уйлаучы булмагандыр инде. Ну, менә, ну, бүгенге көнгә уже уйлаучылар бар. Безнең президентка да кызык, алганы чыгаргач. Бусы менә бусы аның башкорт ата. Кылын татар. Да? Әтисе татар булгач, кылын татар күрдеңме? Күрдеңме? Ага. Мин шулай да кулланам. Менә тагын бер татар атлары менә китте. Менә менә менә ак яллыны күрәсең? Менә Алар татар атлар бияләр уже.

Булайна өчен әкрен әз генә була андый.
Алмакай. Нишләп алмакай? Ат, ат исеме әле алмакай. Әйе, теге алмашуар, алмакай бар бит инде. Менә шундый ат белән алма да инде и йомшаграк кайме йомшаграк та кай бит инде әйме шундый дип менә шулай итеп аерыбрак та тора Менә шуңа күрә безнең инде бар иде, Ленарскийда бар анда кибетләр үз алма дигән. Ну, мин әйтәм, бер тема булгач, алма булгач, алма кай булсын әле. Тагын да менә Мгм. матуррак та бусы, тагын да бер җимеш дип инде. Менә шулай күрсәтергә дидек без аны. Вот шуңа күрә алмакай. Беренче татар токымын үрчетү үзәге бу безнең. Татарстанда, бөтен дөньяда дип йөрим мин. аны. Бөтен дөньяда. Менә үзебезне күрсәтәбез, атларыбызны күрсәтәбез, эшебезне күрсәтәбез. Яшьләребез тартыла.
Синең моторлык. Табигать үзеннән бер мотор.
Мин әйтәм, Атлар үзенә мотор. әйе, мин әйтәм, минем язучылар а, сезне беләләр дип өметләнеп калам. Белмәсәләр, Менә белегез инде, менә Фәрит абый Леногорский районнан татар атлар токымын э, кайтаручы дип әйтим. Менә мең рәхмәт сезгә, бик зур рәхмәт. Үз үз табигатебезгә, үз халкыбызга, үз җирләребезгә шушында йөргән бит инде ул меңнәгән еллар. Тагын да йөрсен, меңнәгән еллар. Тагын да йөрсен, тагын да үрчетсен, булсын, югалмасын. Юкка әйтелмәгән бит, татар атсыз канатсыз. Менә шул ул. Телибез икән үз халкыбызга канат, әйме? Очарга телибез икән, атны аярга ярамый, атсыз калырга ярамый. Тарих тирәнрәк, аны менә киңрәк карасаң, тирәнрәк карасаң, бай тарихлы халык, шул тарихны үзебезгә, кочагыбызга алып, менә болай итеп, кочаклап үстерик әле балаларыбызны, шуны әкиятләрен сөйли-сөйли. Менә булганнар сөйли-сөйли, рәхәт, рәхәт итеп, үзебезнең дәрәҗәне белеп, агнап үстерик балаларыбызны да. Алар теге французлар, ой, шундыйлар димәсеннәр. Тат, французлар, о, татарлар бит булар дисеннәр. Менә шул кирәк безгә, шуны кайтара кирәк безгә. Менә без шуны, шуны эшләп маташабыз да инде.

Менә аннан соң сезнең гостевой домик бит алаймы тегендә? Әйе.
Анда ниләр сатасыз сез? Менә шуны сөйләп китегез әле. Ниләр килеп монда алып була? Теге ял итеп буламы монда ничек тә экскурсияләр бар? Менә шундый нәрсә турында сөйләгез әле. Экскурсияләр ясыйбыз.
Мәктәпләр, класс-класс киләләр. Бүгелмәдән дә, Әлмәттән дә, Бүгелмә, Леногорскидан да, Карабаштан да киләләр. Бу якта, бу яклар инде. Класс-класс, ата-аналар белән балалар киләләр, уйныйлар, атта йөриләр, ук җибәрәләр, төрле уеннар уйныйлар. Аннан соң монда ашап алалар, экскурсия оештырабыз аларга, аны эшлибез. Һәм инде менә предприятиеләр киләләр. Бу туризм. Внутренний туризм дибез бит. Менә шушы внутренний туризм именно шушында булырга тиеш тә. Табигать очагында, монда таулар, монда матур елгалар да Ә бар. килеп кунып китеп була монда? Әлеге... Урып китергә, э, ну, анда бер 3-4 кешегә әле бар урын. Ну, киләчәктә берәр шундый зуррак бер тик әйтәләр глэмпинг диләрме я глэмпинг я бер отельме я кемпинг ага кемпинг глэмпинг нәрсә булыр дип ышанам инде барып шуңара барабыз бит менә не күтәрәбез кайтарабыз монда бәләкәй генә күл иде без аны әзенә зурайттык та анда балык җибәреп шунда кемдер балык тотарга

Аннары ВКонтакте конный дворик Алмакай безнең яшьләр алып бара. Мгм. Алар монда киләләр, алар шуның шушында шөгыльләнәләр дә инде. Кайткач үзләренең теге эмоцияләрен, впечатление, үзләренең теге күргәннәрен шунда язып, э, безгә кунакка килү- килүчеләр дә язып калдыралар. Менә шундый эш бара инде ансай. Молодцы, молодцы. Внутренний туризм булырга тиеш. Ул була да инде. Ул бар. Алла бирса.
Әйе, матур.

Йөргән кеше, Чингисхан белән йөргән кеше. Менә бу тамга турында да әйтеп китегез әле.
Элек һәрбер э, татар э, ни э, татар кешесендә үзенең тамгасы булган. Менә безнең тамга менә бездә сакланган әни ягыннан да, әти ягыннан да. Әти ягыннан да әтинең Әбисендә, әй, әбисенең тамгасы һәм ну инде әтинең бабасы анда атасы шул тамга бар инде. Берсе безнең камчы дип атала, икенчесе сәнәк дип атала. Ә әнинең ягыннан, әни ягыннан инде безнең тамга ансы чалгы дип атала. Бездә өч нәселдә өч өч тамга бар. Менә шундый.

Селфи, селфи чын достан белән. Моның исеме ничек? Абу-Даби. Моның исеме дә бай. Абу-Даби.

Шундый матурлык, э, ләкин бу матурлыкны телефон аша җиткереп булмас дип уйлыйм инде, менә карагыз. Просто просто красота.
Ә мин инде әкрен генә кузгалам, киләсе сәяхәтемә. Нәрсә дип әйтәсе килә? Фәрит абый кебек кешеләр бу дөньяда күбрәк булсын иде. Милләте өчен кайгыра торган, җаны белән сөеп, эшен ярата торган кешеләр булса, безнең милләтебез үлмәячәк. Бик зур рәхмәт, Фәрит абый. Видеоны карап тергезгән өчен бик зур рәхмәт.